Ni wedi gweithio fel tîm o dair ar gyfer yr awduro, a prynhawn 'ma hefyd ar gyfer darparu braslun o'r gyfres i chi, i ni'n mynd i weithio fel tîm i gyflwyno hynny. Nawr, y cefndir i Mêts Maes Llan, pam i ddechrau? Wel, fel i chi'n gyd yn gwybod, mae yna bwlch yn y farchnad o ran llyfrau gwreiddiol cyfrwng Cymraeg. Mae yna hefyd fwlch yn y farchnad o ran llyfrau sydd ar lefel addas i'r darllenwyr hynny sydd, falle, ag anghenion dysgu penodol, neu y rhai sydd yn amharod i ddarllen, yn enwedig o fewn cyfnod allweddol dau. Mi glywon ni Ceri ynghynt, a sawl un arall, yn cyfleu yr her sydd weithiau o gael geiriau i ffitio mewn at lefel addas y plant wrth bod nhw'n darllen. A dyna oedd yr her oedd yn wynebu ni fel awduron. Ac felly mae'r llyfrau hyn wedi i lefelu ar wahanol lefele, ond mi fydd Marian yn siarad am hynny yn nes ymlaen. Um, beth yw'r llyfrau? Wel, mae'n gyfres o ryw 32 o lyfrau ar wahanol lefele, ac os ydych chi am fwy o fanylion am y cefndir mwy na beth ydych chi wedi dderbyn wrthon ni, mae yna law lyfr yn cyd-fynd gyda'r gyfres yn amlinellu mwy o'r cefndir ac ati. Yym, pwy yw'r mêts 'ma de? Wel, mi ddoth Bethan, Marian a finne at ein gilydd yy er mwyn ceisio creu y gyfres 'ma, a buon ni wrthi'n ddiwyd am ryw ddiwrnod yn ceisio meddwl am ryw linyn mesur ar gyfer cyfres o 32 o lyfre, a mi ddelon ni lan gyda criw o bedwar ffrind. Mae'r pedwar ffrind 'ma rhwng rhyw ddeg ac un ar ddeg oed ac yn byw ym mhentre Maes Llan. A mae gyda nhw hefyd, fel welwch chi o'r uh, sgrin, mae gyda nhw gi, ci o'r enw Bob. Um, pedwar ffrind gwahanol, um, gwahanol ddiddordebau, mae pob plentyn yn unigryw a mae pob met yn unigryw. Felly mae Mim nawr gyda ni fyna um, ar gwallt di, Mae hi a a'i mham yn dod o o Korea, felly ni'n dod mewn ag elfen amlddiwylliannol iddi. Yym, mae Sam wedyn sydd yn eistedd yna gyda'r ci, mae Sam yn gwisgo offer clyw, felly ni'n dod ag elfen o gynhwysiant mewn i'r llyfre. A wedyn ma' gyda ni Wil a Ben. Ac ma'r llyfre yma yn sôn am ddiddordebe yr criw o yy ffrindie, sôn am eu teulu nhw, yy eu hynt a'u helynt nhw o ddydd i ddydd, yn yr ysgol, yn ystod y gwylie, ar benwythnose ac yn y bla'n. Ond mi fydd Bethan yn ehangu ychydig mwy yy ar hynny ar eich cyfer chi. Nawr, os i chi am gyflwyno yy rhein i'r plant, ma' 'na lyfr Os allwn ni flaen i'r sleid nesaf, plîs. Mae yna lyfr ragarweiniol. Fel nes i sôn, mae yna bedair lefel, ond mae yna lyfr ragarweiniol um, dan y teitl, dim lot o ddychymyg, falle mêts maes llan, ond mae hwn ar y fath o ffeil o ffaith am bob cymeriad. Felly os ych chi am gyflwyno'r cymeriadau i'ch um, plant, yna mae hwn yn lyfr bach da i gychwyn. Um, wedyn mi welwch chi bod yna Bedair lefel wedi graddoli yn ôl lliw. Yym, lliw yn hytrach na, na rhif, oherwydd bydde'r plant ddim yn ymwybodol, falle, bod nhw'n symud o un lefel i'r llall. Felly, mi all y plant i ddewis llyfr o ba lefel bynnag maen nhw eisiau, yy, yn unol â'u diddordeb ac yn unol â lefel eu gallu nhw. Felly, dyna fraslun o'r yy cefndir. Yym, mae Bethan, Mariel a fi wedi dod i nabod yr y teulu, yr ffrindiau yma mor dda, ni'n teimlo bod nhw'n perthyn i ni erbyn hyn, hwn i ni. Um, ond, a dwi'n gobeithio byddwch chi yn cael yr un mwynhad o ddarllen y llyfrau. Nawr, mae'r llyfrau yn amrywio, mae yna rai ffeithiol, mae yna rai ar ffurf odl, uh, a mae yna rai hefyd um, sydd yn ffuglen uh, ac yn, yn storiol i naws. Felly mae yna amrywiaeth o lyfrau a dwi'n mawr obeithio y bydd y plant, y byddwch chi yn eu cefnogi a bydd y cynorthwywyr i chi yn, yn gweithio gyda nhw yn eu cefnogi yn mwynhau eu darllen nhw. A mae yna i drosglwyddo nawr i Marian sydd yn mynd i egluro y lefelau iaith o fewn y llyfrau i chi.
That's my bottom uni, good iawn. Pnawn da i chi. Wel do, fe gawson ni gryn hwyl yn creu'r cymeriadau a rhoi iddyn nhw deuluodd a chefndirodd a diddordebau gwahanol. Ac wedyn ath y tair ohonon ni ati i lunio ambell i stori neu ambell i lyfr a sylweddoli bod angen meini prawf arnom ar gyfer y bedair lefel a rheini'n rhai digon hylaw. Roedden ni wedi cael arweiniad yn y fanyleb a dwi'n dyfynnu i ddilyn hierarchaeth seinegol tebyg i'r hyn a nodir yn O Gam i Gam, a mae'n siŵr bod chi'n gyfarwydd iawn â'r gyfrol hon, a hefyd i, um, i gyfeirio hefyd at hwn, cyhoeddiad gan Cyril Hughes, Ffynhonnell Eirfaol, os ydych chi'n yn ymwybodol o hwnnw hefyd, a hynny ar gyngor Hugh Roberts. Yym, felly defnyddio rheiny fel sail ac wrth gwrs edrych ar ar lyfrau eraill oedd wedi cael eu cyhoeddi eisoes ar gyfer yym yr oedran a phlant ac ang- anghenion dysgu penodol. Yym, wedi dod o hy- ceisio graddoli'r llyfrau yma a d- dyma'n cais ni, a digon hylaw a digon syml gobeithio, i raddoli'r eirfa a'r cystrawenne gan ddilyn yn benna' y ddwy ffynhonnell yna. Yy, 'dyn ni wedi ceisio osgoi y geirfa dafodieithol, ond ma' 'na rai llyfre deheuol a gogleddol, fi 'di'r gog o'r gore felly yy ma' 'na ambell un oho- on- ohonyn nhw felly, ma' 'na rai yn ddeheuol a rhai yn ogleol- ag- yn ogleddol o safbwynt y mae e a mae o ac yn y blaen. Ond 'eblaw am hynny, 'dyn ni wedi ceisio osgoi geirie tafodieithol yn benna'. Mae lefel un, wrth gwrs, dwi'm yn gwybod os ydych chi'n gallu gweld hwnna, mae'r print yn, yn rhy fân o bosib. Ond um, yn eiriau cytsain, llefariad cytsain yn bennaf, yn brawddegau byr, un cymal, gyda llawer o ailadrodd wrth gwrs, um, ac yn cadw at amser presennol y ferf. Ac wrth gwrs, fel dwedwyd y gynharach, mae'n anodd creu stori ddeniadol and, um, gyda'r fath gyfyngiadau. Um, a falle dyma pam mae llai o lyfrau falle ar y lefel um, hon. Um, ond roedd llunio llyfrau a fyddai o ddiddordeb i blant ac yn ei denu nhw at ddarllen, wrth gwrs, yn flaenoriaeth. Os defnyddir gair wedyn y tu hwnt i'r diffiniad yna, um, wrth lunio'r llyfr, maen nhw wedi cael eu cynnwys ar y dudalen ôl fel geiriau i'w hymarfer. Er enghraifft, ble mae'r mêts Llyfr ar lefel un, mae yna eirfa fel hyn, hapus, hoffi, siopa er enghraifft, sydd ddim yn dod o ran o ran y can canllawiau yna, ond maen nhw wedi cael eu cynnwys ymlaen llaw er mwyn i chi i'w ymarfer nhw yym gyda'r plant. Ac wrth gwrs mae'r gweithgareddau digidol hefyd ar rai papur yn arwain y plant i ail-ddarllen patrymau ac i ymateb iddyn nhw. Dan ni ddim yn treiglo enwau llefydd ar y lefel yma, felly peidiwch â meddwl bod ni wedi cam-dreiglo, dan ni yn Paris o'r gorau. Yym mae 'na gyfrol gyf- yy ll- yr gyfrol hon yn yr haf, yy maen nhw... mae 'na e-byst a llythyr a dyddiadur a ma'r plant ar wyliau mewn llefydd gwahanol, mae 'na un wedi bod ym Mharis o'r gorau, ond yn Paris sydd yn y llyfr. Felly mae ffocws wedyn yr ail lef uh, lefel, dyn ni'n mynd i'r gwyrdd, mae ffocws yr ail uh, lefel wedyn ar eiriau unsill gyda chytseiniad clwm a llythrennau dwbl. A mae'r gweithgareddau, falle bydd Bethel yn cyfeirio at rhain, yn ymarfer yr hain hefyd. Hynny yw, maen nhw'n cael seithi geiriau sydd â llythrennau dwbl neu'n gallu llenwi bwlch mewn gair efo llythyren ddwbl. O ran y gystrawen, maen nhw'n parhau yn yr amser presennol, ond yn symud o'r amser, uh, o'r person cyntaf a'r trydydd person, hynny yw, dwi a mae, uh, i gynnwys rydyn ni, a dyn ni hefyd yn symud ymlaen i'r amherffaith penwthnos y mêts, er enghraifft, um, sydd ar ffurf dyddiadur. Ac wrth gwrs, maen nhw'n sôn be maen nhw'n wneud heddiw, a pethau fe, ba brawddegau fel, uh, roedd hi'n wych yn y gwersyll neithiwr. Heddiw dw i'n mynd i. Felly, dach chi'n gallu gweld bod nhw'n symud ymlaen rhywfaint fel yna. Erbyn lefel 3, mae'r cystrywennau wrth gwrs ychydig yn fwy cymhleth, ond eto mae yna gryn dipyn o ailadrodd, er enghraifft mae'n rhaid um, fan hyn yn bob bendigedig, mae mim yn diodde o glefyd y siwgwr, ond heb ddatgelu gormod um, y cys yn ei hachub hi. A felly mae'n rhaid, chimod, mae'n rhaid i ti gael digon o fwyd, mae'n rhaid i ti fwyta cyn rhedeg a chwarae ac yn y blaen. O, gorau, felly um, ailadrodd patrymau o hyd. A mae'r ffurf gryno amser gorffennol y ferf yno hefyd, yn y trydydd person. Um, a'r um, dyfodol, mae penblwydd Sam fan hyn sydd yn canolbwyntio ar y ferf yym yn y ffurf dyfodol yn yn benna', gorau achos maen nhw'n trefnu efo'i gilydd i fynd i barti pen-blwydd ac maen nhw'n mynd i wylio rasys sgramblo yn yy y llyfr hwnnw am be bydd hynny'n hwyl ac yn y blaen. Bydd angen Wellingtons, siŵr o fod, bydd yn fwdlyd ac yn y blaen. Felly yym yn graddoli fel yna. Yn lefel pedwar, mae yna fwy o briod dulliau a chymharu ansoddeiriau. Yym ac yym ond hefyd mwy o eiriau lluosi- lluosillafog, methu d- dweud y gair, a rhai'n cynnwys llefariad clwm, a hynny'n ffocws mewn ambell i lyfr, yn hytrach na phatrymau cymhleth. Does dim patrymau cymhleth, er enghraifft, ym mynyddoedd yym Cymru, ond mae yna eiriau amlsillafog. Yym mynyddoedd yym ww tŷ Sir Fôn. Ti'n gallu cofio geiriau arbennig? Yym ce-...

am eich arweiniad. Beth nes nesa?
Rhan da. Uh, hoffwn i ategu'r diolchiadau, uh, y diolchiadau Marian. Uh, mae gymaint o bobl wedi'n helpu ni gyda'r gwaith yma ac i ni'n ddiolchgar iawn i bawb. Uh, fydden ni ddim lle'r i ni heddi heb yr arweiniad a'r cymorth hwnnw. Fel wedodd Marian hefyd, un o'r pethau pwysicau i ni oedd gwneud yn siŵr bod y llyfrau yma yn ddeniadol i'r dysgwyr ifanc, i'r darllenwyr, bod y plant yma efallai sydd yn ddarllenwyr anfoddog yn awyddus i gydio mewn llyfr a'i ddarllen. Uh, ond oedd na fwy o ofynion arno ni na hynny. Ni wedi cael cyfeiriadau yn barod at anawsterau um, sicrhau bod yr eirfa'n ffito mewn i'r lle iawn ar y tabl lefelau ac yn y blaen. Ond hefyd oedd rhaid i ni feddwl am yr athrawon, oedd rhaid i'r llyfrau yma i, i fod yn addas ar gyfer gwahanol ddulliau dysgu, yn addas i'w slotio i mewn i wahanol themâu sy'n cael eu defnyddio yn yr ysgol, ac i helpu athrawon hefyd i ateb rhai o ofynion statudol y cwricwlwm. Felly mae modd defnyddio'r llyfrau yma mewn sawl ffordd wahanol. Gallen nhw gael eu defnyddio um, wrth helpu dysgwyr i ddarllen ac i symud ymlaen o lefel i lefel wrth i'w sgiliau ddarllen, i'w, i'w sgiliau darllen e ddatblygu. Gallech chi hefyd uh, ddilyn y cymeriadau er enghraifft, mim a'r teulu neu sam a'r teulu. A bydde hyn yn arbennig o addas falle i ddarllenwyr prif ffrwd. Nid llyfrau ar, gy ar gyfer dysgwyr anghenion ychwanegol yw'r rhain uh, yn unig, gallen nhw gael eu defnyddio gan ddysgwyr y prif ffrwd, gan ddysgwyr ail iaith, ar draws y cyfnodau allweddol. Mae, na, mae rhai o'r llyfrau yma wedi cael eu darllen eisoes gan blant yn y cyfnod sylfaen. a mae rhai o'r llyfrau ffeithiol yn berffaith addas ar gyfer cyfnod allweddol tri, er mai saith un ar ddeg oedd y prif ffocws pan o'n i'n awduro. Ond o ddilyn y llyfrau, y dilyn cymeriad, bydde plentyn yn dod i fwynhau darllen, efallai. Mae modd integreiddio'r llyfrau i themau y dosbarth. Er enghraifft, dwi'n gwybod am un ysgol sydd wedi bod yn dilyn y thema dan y croen y tymor hwn ac wedi bod yn defnyddio'r llyfr Calon. Uh, yn ogystal, mae yna gysylltiadau daearyddol, mynyddoedd Cymru, De Corea, Cotwm yn ffitio i mewn i'r thema honno, gwyddonol yn yr un ffordd. A mae yna gyfle hefyd i ddefnyddio'r llyfrau yma i ateb rhai o ofynion statudol y cwricwlwm. Er enghraifft, um, mae garddion gret a ailgylchu yn addas iawn ar gyfer uh, datblygu cynaladwy a dinasyddiaeth fyd-eang. A mae mynd i'r ysgol gyda'r mêts yn wych ar gyfer ABF. Felly, o edrych ar y rhain, i chi'n gallu gweld gwahanol ddefnydd iddyn nhw. Arddull a diwig y llyfrau. Mae amrywiaeth yma o ran y diwig. Mae rhai o'r llyfrau yn cynnwys ffotograffau yn unig, er enghraifft Puppet Sam. Mae eraill yn cynnwys arlunwaith yn unig. A mae'r arlunwaith wedi cael eu baratoi gan arlunwyr proffesiynol yn ogystal â disgyblion ysgol, felly mae yna amrywiaeth o ran yr arlunwaith. A hefyd mae rhai yn cynnwys cyfuniad o uh, luniau, ffotograffau a arlunwaith. Er enghraifft, yn Lladrad y Gelli, yr hyn ni'n cael yw llun o'r, o blas y gelli, a'r uh, ffotograff o blas y gelli, ond arlunwaith o ran y cymeriadau o flaen hwnnw wedyn. A os gewch chi olwg ar rheini nes ymlaen, dwi'n meddwl bod hwnna wedi gweithio yn arbennig o dda. Ac yn ogystal â hyn i gyd, mae yna dable, mae yna graffiau, mae yna fapiau uh, hefyd. Mae Marian eisoes wedi cyfeirio at y ffaith bod yna ystod o ffurfiau yn y llyfrau yma er mwyn rhoi model i'r plant ar gyfer eu hysgrifennu nhw. Mae yna boster, cyfarwyddiadau, llythyr, e-bost, neges testun, dyddiadur, cerdyn post, mae'r rheina i gyd gyda ni yn y gyfres yn rhywle. Uh, fel wedes i'n gynt, ni'n gobeithio bydd y llyfrau stori yn ddeniadol yn denu'r plant i fod eisiau darllen, ond yn ogystal mae rhai ohonyn nhw yn cynnwys rhyw wers arbennig neu mae yna rhywbeth i'w ddysgu. Er enghraifft, yn y llyfr Pen-blwydd Sam, ble mae Taid yn mynd â'r plant i sgramblo am y diwrnod, mae e'n cael trawiad a mae Mim yn achub i fywyd e o ganlyniad i ar sail yr hyn mae wedi ddysgu yn y gwersi cymorth cyntaf. Felly, stori yw hon, ond Mae yna bethe y gallech chi arwain y plant trwyddyn nhw wedyn fel bod nhw hefyd yn dysgu pethe hefyd ar yr un pryd. Mae yna ystod o lyfrau ffeithiol yma, um, tai cwando, anifeiliaid anhygoel, mae nifer ohonyn nhw chi'n gallu gweld uh, ar y rhestr. Wrth baratoi'r llyfrau ffeithiol, o'n i'n teimlo ei bod hi'n bwysig iawn bod y plant yn dysgu rhywbeth newydd. Sdim pwynt anfon plentyn i ddarllen llyfr ffeithiol os ydyw e'n gwybod y ffeithiau yna yn barod, sdim diben iddo fe. Dyw e ddim yn mynd i ddenu fe i ddarllen, dyw e ddim yn mynd i fwynhau. Ond hefyd, o'n i yn chwilio am ryw ffeithiau gwahanol um, i ddod â chydig o sbort, dysgafnder, hiwmor i mewn i'r darllen. Er enghraifft, um, credu bod ambell i bili pala yn blasu gyda'i draed. Gobeithio bydd ambell ffaith ychydig yn wahanol fel yna yn apelio at y plant. A mae yna gyfuniadau hefyd o um, lyfrau stori, lyfrau sy'n cynnwys stori a ffeithiau. Er enghraifft, mae uh, llyfr Diogelwch ar Lan y Môr mae'r mit, neu rhai o'r mit, yn mynd ar, ar daith i lan y môr, a ni'n cael dysgu pwysigrwydd ble mae'n ddiogel i nofio, uh, peryglon, mynd ar y dŵr mewn gwely awyr ac yn y blaen ar yr un pryd. Ac wrth gwrs mae'r raps a'r odle. Mae tipyn o hwyl i gael fan hyn mae, uh, gyda'r raps a'r odle, a mae hyn i gyd wrth gwrs, um, chi'n cael y cyfan hyn

Mae gyda ni ffilm fer i ddangos i chi, a mi welwch chi rai wynebau cyfarwydd iawn ar y ffilm hon.

Mae cymeriadau a themâu mêts Maes Llan yn denu plant i ddarllen oherwydd maen nhw'n lliwgar, maen nhw'n ddeniadol, maen nhw'n storïau gall y plant uniaethu gyda nhw, yym chimod er enghraifft Sgramblo neu Pen-blwydd Sam, maen nhw'n storïau Felly maen nhw'n gyfarwdd y pethau sy'n digwydd yn eu bywyd bob dydd, maen nhw'n um, ffeithiol hefyd ac mae'r lluniau o'r cymeriadau yn addas i blant ag anghenion arbennig oherwydd yn ôl y lefelau mae'r um, er llun y, y, y cymeriad rhan oedran a'r plentyn, chymod. Felly mae'n um, mae ddeniadol iawn i'r plant. Ydy, mae'r lluniau a'r themâu yn gyfoes. Maen nhw'n fodern, mae digon o amrywiaeth yn y themâu a'r cymeriadau. Mae rhai llyfrau yn ffeithiol sy'n um, denu rhai plant, mae storïau sy'n denu plant gwahanol, a pethau fel llyfrau sydd gyda rap A mae mor modern a mor gyfoes, a digon i ddenu bob fath o ddarllenwr, beth bynnag, anawsterau, plant efallai sydd ddim 'di hoffi darllen o blaen, yn gweld y llyfrau newydd, yym, deniadol, a di- digon i bawb. Dwi'n meddwl bod nhw 'di cael eu ysgrifennu, yym, gan gymryd themâu a topics cyfoes mewn ysgol. Mae rhai, fel, fel dwi'n deud, rap, mae rhai am cyngor ysgol, mae 'ne rhai am garddio, maen nhw wedi cymryd diddordebau y plant a dyna pam maen nhw'n apelio yn hytrach na rhywun jyst ysgrifennu stori. A mae'r storïau eu hunain, rhai ohonyn nhw hefyd, pethau fel yym y bwgan brân ac mae'r plant yn manu yym dirgelwch yno fo o mo'n ddoniol a ma' ma' o'n apelio at at blant oherwydd bod nhw yn gyfoes. A dyma'r pedwar mêt. Pwy sy'n cofio beth ydi enw'r ci? Archie. Bob.
Bob y ci a dyma'r gair? Bob! Dyna bob y ci. So wnawn ni gychwyn efo'n gilydd, wnawn ni drio darllen trwy'r llyfr gan gwrando allan, gan wrando allan am yr odli. Barod? Mae pedwar mêt a bob mae'n grêt! O pam mae Sam yn hoffi'r jam? A pam mae Mam yn hoffi ham? Mim ydw i, mae gen i gi. Wil ar y bws a dau a bws. Ti'n chwerthin yna, di'r da- llun yma'n ddoniol, Trevor, na di ti'n meddwl fod y llun... O, no! Ydy, y llun yn ddoniol.
Mae'r adnoddau sy'n cyd-fynd â'r llyfrau yn addas iawn ar gyfer lefel y llyfr, so mae'n bwrpasol iawn, mae'n cyfeirio nôl at y llyfrau, so mae'n, mae'r plant yn gorfod meddwl beth maen nhw wedi darllen, a um, edry, ma, nhw, ma cyfle iddyn nhw edrych nôl am y ffeithiau neu beth o'm mhrofiad i wrth dreialu, beth o'n i'n ffeindio bod y plant yn cofio'r ffeithiau oherwydd oedd e mor weledol a'r lluniau deniadol o fewn y llyfrau oedd yn neud i'r plant um, i gofio y pethau yma. I'n dod. So bydda i'n dod, byddi i'n dod. Byddi.
Bydda. Bydda.
Da iawn. Nawr ten. Yn sbri. Pwy ni chi'n meddwl?
Bydd yn sbri. Gwyd eto? Bydd yn sbri. Bydd, bydd yn sbri.
Da iawn. Dw i yn un o'r hen ysgol sydd um, erioed wedi defnyddio cyfrifiaduron, a mi roeddwn i'n poeni, dal yn poeni braidd am ddefnyddio um, offer technegol efo'r plant, ond y dyddiau yma mae'r plant i hunain gall y plant ddefnyddio'r offer efo dipyn o gyfarwyddiadau efo'r darllen. Dyna sy'n bwysig um, i sicrhau bod y plant yn deall beth ydy'r cyfarwyddiadau. Dyna Pam mae dal yn bwysig gael athrawon dyddi yma? Mae'r gweithgareddau yn atgyfnerthu y darllen sydd yn y llyfrau. Mae'n ennyn hynod o bwysig efo um, plant sydd wedi cael um, anghenion ychwanegol. Mae uh, gemau um, sy'n defnyddio pethau fel odli, mae o'n rhan o'r strwythyr ffonig, felly fedrwn ni gyfeirio at y sgrin, gwrando, mae o'n aml synhwyrol. Felly mae'r plant yn gallu darllen, maen nhw'n gallu clywed y synau a maen nhw um, hefyd yn, yn, yn mwynhau yr hwyl yn y fo hefyd. Mae sgil gwahanol i ddefnyddio neu darllen pethau'n ddigidol. Dwi yn teimlo bod bod hi'n bwysig iawn pan, pan mae sgil yn cael ei gyflwyno, bod o lot mwy o rhwngweithio rhwng yr athrawon a'r plentyn. Dw i dal yn tueddu i meddwl bod um, yr offer technoleg yn, yn ychwanegu. Cliciwch rwan ar y saith, cliciwch ar y saith, a nawn ni fynd ymlaen at yr ail ar tryfan, be di'r gair? Dyna fo. Um, bws. Bws. A pa da chi'n meddwl sy'n od lle efo pws? Charlotte? Bws. Triedi.
Grêt mêt, ateb cywir. Archie, pa un ti me'wl sy'n, ti 'di ca'l yr un peth do, reit. Cliciwch ar y saeth a mlaen â ni at y nesa. Be 'di'r gair yna? Maxwell? Mêt, reit, oce. Ffwr â chi ta. Grêt mêt, Ateb cywir.
Mae ymateb y plant yn bositif ofnadwy. Maen nhw wedi gwirioni at gweld llyfrau modern, cyfoes, ond sydd hefyd o fewn eu gallu darllen, a mae hynny'n hynod o bwysig. Dywedodd un o'r plant ar ôl Darllen llyfr. Dych chi'n gwybod be, Misus Ireland, mae 'na, mae'r ysgrifen ar yr bob dudalen yn iawn i mi, sim gormod, ond ma' 'ne ddigon, a ma' 'nen i'n meddwl fedra i fwynhau y llyfr, a dwi wedi gorffen hwn a dwi isio darllen y nesa. Felly mae'n rhoi llwyddiant i'r plant, tydi nhw ddim yn fy banllyd, ond eto fel dywedais i, o fewn gallu y plant. Mae'r plant hefyd wedi mwynhau dewisa dethol y gwahanol mathau o sgwennu. Mae rhai, yn enwedig y plant iau, wedi mwynhau rapio. Mae'r plant hŷn wedi, wedi mwynhau y llyfrau ffeithiol. Ond hefyd, be dywedodd un o'r plant, un o'r genod wrtho fi, um, yn darllen un o'r llyfrau. Chi'n gwybod be, meddi? Mae'r llyfr hwn, o'n i'n meddwl mai i fechgyn oedd efo. Ond rŵan dwi 'di darllen o, dwi 'di wir mwynhau o. Felly mae o yn rhoi cyfle i nhw flasu gwahanol fathau o destunau, ond mewn um, ffordd sydd yn addas i'w gallu nhw.
Mae gan eliffant pedwar pen-glin ond dydyn nhw ddim yn gallu neidio. Nag ydyn, pedwar pen-glin?
Mae pili pala yn orogli ac yn blasu gyda'i thraed. Mae gan seren y ford o'i llygaid un i bob braich. Ti'n chwerthin?
Gyda'r sbectol. Ti'n hofio cyd fod i'n neud sbectol efo i? Mae gan fuwch pedwar stomach. Mae buwch yn gallu mynd i fyny grisiau ond dydy nhw ddim yn gallu dod i lawr. Wyt ti rioed di gweld buwch yn mynd i fyny grisiau? Si, na fi, so fyswn i'm yn gwybod os fyswn nhw'n gallu dod lawr yna fyse? Mae'r ymateb i ni 'di cael fan hyn wrth dreialu wedi bod yn bositif iawn, yn enwedig falle i'r um, i'r um, gweithgareddau cyfrifiadur yndyfe a'r iPad oherwydd mae, mae pob plentyn yn hoffi'r gweithgareddau hynny ac maen nhw'n eto yn lliwgar ac yn cyfeirio'n nôl, mae angen i nhw ddarllen beth sydd ar y sgrin, so mae'n atgyfnerthu a gweud y gwir beth sydd wedi bod yn y llyfrau darllen. A hefyd mae'r um, mae'r gweithgareddau a'n addas ar gyfer gwahanol themau, chymod, thema dosbarth sydd gyda ni heddi, um, yw esgyrn gwaed ac a rhannau gwaedlyd. Wel, mae'r mae'r llyfr ar y galon yn addas iawn a y gweithgareddau yn, pwrpas, yn bwrpasol ar gyfer um, gwaith y dosbarth hefyd. Dewiswch y gair sydd yn odli gyda'r gair yn y cylch. So mae'r gair nawr yn mynd i fod yn y cylch, a mae rhaid i ni ddewis y gair sy'n odli gyda'r gair yn y cylch. Right. Jam. Dfe met, tân neu ham yw e? Ham. Da iawn. Dwi, met, ateb cywir.
Falle bod hynna'n gywir. Os yw'n wyrdd. Da iawn. Da iawn chi. Mae. Mae.
Calon bob y.
Rhywbeth. Rhywbeth. Cant gwaith Cant pob. gwaith pob munud.
Nid. So ni eisiau gweld beth yw'r gair.
Nawr te Rhys, pa air ti'n meddwl yw e? Mae Carol, Calon Bob yn cario, neu'n cuddio, neu'n curo.
Curo. Da iawn. Bydd y gyfres yma'n yn ddefnyddiol iawn i blant brif ffrwd, plant ag anghenion, oherwydd mae'r mae'r cynnwys yn yn addas iawn i unrhyw ddosbarth a gweud y gwir, y ddosbarth cynradd wrth gwrs, ac oherwydd bod nhw'n ffeithiol, Mae, mae, mae modd mynd i chwilio am wybodaeth ynddyn nhw a hefyd mae modd mynd um, a, a darllen stori diwedd dydd yn ogystal â darllen nhw fel um, cyfres yn y dosbarth.
Mae Cymro yn ail ar hyn o bryd. Defa ymlaen. Troed ar y sbawdyn. Mae dad ci wedi cwympo. Beth i bod arno fe? Dydw e ddim yn anadlu. Dydw e ddim yn symud. Mae'n dost iawn. Ffonia 999 nawr.
Wel dwi yn meddwl bod unrhyw gyfres newydd yn gyffrous, ond be dwi'n hoffi am y gyfres hon ydy, mae'r llawlyfr yn, sy'n mynd efo y gyfres yn glir iawn o sut i ddefnyddio'r llyfrau. Mae o'n caniatáu i athrawon edrych ar y strwythur ffonetig i edrych ble mae'r plant, ac felly dargedu y llyfrau cywir ar y lefel cywir i'r plant. Mae o hefyd yn ddefnyddiol oherwydd mae'n ei gymaint o destunau sydd falle'n cyd-fynd efo themâu yn yr ysgolion. Er enghraifft, anifeiliaid, um, mae'n sôn am cotwm, pethau gwyddonol, mae o'n sôn am bethau de ddeer deeryddol, felly mae'r gyfres y o fudd i gael ei ddefnyddio ar lawr y ddos- lawr y dosbarth efo pob math o blentyn. Mae y gyfres wedi ei ysgrifennu gyda phlant mewn golwg, felly mae'r mae'r deunydd yn denu'r plant, yn enwedig rhai sydd ddim yn hoffi darllen fel arfer, ond hefyd mae'n adeiladu ac ymarfer y sgiliau mae'r plant wedi dysgu yn barod. Er bod y lefelau yn mynd mwy cymhleth, mae dal digon o ailadrodd o'r geiriau cyfarwydd, mae ailadrodd y cystrawu'n frawddeg, felly mae'r plant yn cael llwyddiant mewn camau penodol. Dwi'n meddwl y fyst ti'n hoffi darllen yr un to? Dyn ni, dydyn ni ddim yn cysgu o gwbl. Wyt ti'n cofio pa anifail? Ie. Mor grug da iawn ti. Ti eisiau darllen y nesa? Gen i wyth braich ond wyth Dwi ddim yn gallu neidio, maen nhw'n dipyn o gliwen. O, maen nhw dipyn o gliwen i ti'n hollol gywir.
Nodweddion gorau'r gyfres yn y marn i yw y y llyfre ffeithiol. Dwi'n hoff iawn o'r llyfre ffeithiol oherwydd ma' 'na lunie o fewn y llyfre er enghraifft eliffantod ma' 'na lunie o'r poteli dŵr yn dangos faint o ddŵr ma'r eliffant yn medru cadw yn 'i drwnc. ac um, hefyd sôn am clustiau'r eliffant, er nad yw'r eliffant yn clywed yn dda iawn, mae, glis, mae clust yr eliffant rhywun siap ar wlad Africa. Felly fi'n credu bod yr, yr elfen weledol o fewn y llyfrau ffeithiol yn helpu'r plant i gofio'r ffeithiau. Mae'r gyfres yn un lliwgar, deniadol, diddorol ac yn bendant yn mynd i denu plant i ddarllen.
Mae eliffant yn bwyso tua 6,000 kilo. Pan fydd yn cael ei eni, mae'r eliffant bach yn pwyso tua 100 kilo. Mae e rhwng hanner a thri chwarter metr o daldra.
Hyfryd. A ti'n hoffi'r llunie sy'n dangos, mae'n dangos yn glir yn dwi? Fi'n credu bod yr lluniau'n effeithiol iawn. Um, gall y llyfrau gael eu defnyddio um, gan unigolion, gan parau, gwaith grŵp, gwaith dosbarth cyfan, yr un peth a'r gemau rhyngweithiol hefyd. y grwpiau plant sydd wedi cael anawsterau, efo'r rhai sydd ddim oherwydd mae'r llyfrau mor gyfoes ac ar y lefel cywir. Pan dyn ni'n gweithio efo plant sydd wedi cael um, anghenion ychwanegol, mae'n bwysig i adeiladu ar y sgiliau blaenorol. A beth mae'r gyfres yma'n wneud? Dyn ni'n cychwyn gyda phethau fel Geiriau amlddefnydd syml fel yn, yr, ac, ond ar yr un pryd hefyd yn cyflwyno y cam nesa'. Be' sy' 'di codi fy nghalon i efo'r gyfres hon ydi y ffaith bod o 'di ca'l llwyddiant ar llawr y dosbarth, gyda'r llyfrau, gyda'r gemau sydd ca'l eu defnyddio efo'r offer technoleg. A hefyd bod y plant wedi cael gymaint o mwynhad bod un o'r plant wedi deud wrtho fi, Misus Ireland, oes modd defnyddio hwn adre achos dwi eisiau rhannu hwn efo mam a dad, dydyn nhw ddim yn siarad Cymraeg gatre a mi fyswn i gallu dysgu nhw rhai geiriau a beth bynnag mae'r gemau yn grêt! A dwi'n meddwl bod hynny mor bwysig bod y Gymraeg yn gallu cael ei gael ei weld fel rhywbeth sy'n fywiog, sy'n lliwgar a sydd yn denu diddordeb plant, a dyma beth mae'r dy gyfres hon yn wneud.
Jyst un fach, dwi'm yn siŵr os dach chi'n gallu weld y sleid 'ma, ond yym O ran diddordeb felly, pan ni'n wrthi yn creu yr adnoddau rhyngweithiol yma, a mae yna nifer o lot, mae nifer o wahanol fathau o gemau rhyngweithiol i gael yna. A'r broblem sydd gennym ni ydy, mae gennym ni gyfrifiaduron gwahanol, mae rhai'n defnyddio Internet Explorer, mae rhai'n defnyddio Chrome, mae rhai'n defnyddio Firefox ac yn y, ac yn y blaen. Mae modd cael um, apps ac ati. Wel, nathon ni benderfynu rhaglennu y gweithgareddau yma yn defnyddio ym iaith ym HTML 5. Felly, dio ddim yn ap, ond beth mae HTML 5 yn galluogi chi wneud ydy, dych chi'n gallu cael lot o templedi gwahanol rhyngweithiol lle maen nhw'n gallu symud pethau, sefyllfa o gwmpas, mae, mae bwydlenni'n dod lawr ac ati. A'r mantes gweithio gyda HTML 5 ydy'r ffaith bod o'n gweithio ar draws bob platfform. So felly, er enghraifft, mae yn fab adre, mae gyda fo Google Nexus, Mae gweithgareddau yn gweithio ar Google Nexus, neu'n eitha weithio ar yr iPad, neu'r iPhone, neu'r iPod Touch ac yn y blaen. So felly dyna'r penderfyniad nathon ni wneud oedd rhaglennu'n defnyddio HTML5 oherwydd bod o'n gweithio ar draws gwahanol blatfformau. Os fyddwn eisiau hwn fatha app, fysa ni'n gorfod rhaglennu fo fatha app yn unig. So felly, nathon ni wneud penderfyniad i wneud o'n HTML5 fel bod o'n gweithio ar draws y gwahanol offer symudol sydd ganddon ni. A nathoch chi weld um, um, um, Ann yn a Dafydd yn defnyddio fo yn yr ystafell ddosbarth felly ar y bwrdd rhyngweithiol. Felly mae hwnna'n bwysig ni bod o'n symud o un adnodd um, i'r llall felly.